Sain ddisgrifiad Artist Monday 11. Katie Elledge ydw i, Cynhyrchydd Ymgysylltu ar gyfer Artist Monday 11. Dyma sain ddisgrifiad o dri gwaith celf, sef Spirit Water Offerings, Listening Bowls a Bodo a Gdo Tri, sy'n ymddangos yn arddangosfa Jemana Emil Ubud ym Mostyn rhwng mis Hydref 2025 a mis Chwefror 2026. Mae Jumana Emel Aboud yn artist Palesteinaidd, Canadaidd, a aned yn 1971 ac sydd ar hyn o bryd wedi ei lleoli rhwng Jerwsalem a Llundain. Mae hi'n tynnu sylw at pa mor bwysig yw ein cysylltiad â'n tir, ein cymuned a'n ffynhonellau dŵr. Mae ffynonellau dŵr yn aml yn sylfaen mewn credoau ysbrydol a chrefyddol, ac maen nhw'n gysylltiedig â mythau a llên gwerin yn y gymunedau cyfagos. Mae'r artist yn ymateb i lên gwerin a chwedlau yn ei gwaith i atgoffa pobl pa mor berthnasol yw dŵr yn ein bodolaeth. Wrth i chi fynd i mewn i'r oriel, byddwch chi'n teithio ar hyd coridor concrid llwyd llydan, tuag at agorfa lydan i oriel. Wrth i chi gyrraedd pen draw'r coridor ar y chwith mae oriel yn arddangos gwaith Antonio Pauca. Mae gwaith Jemana Emile y Bud yn cael ei arddangos mewn dwy oriel cyfagos ym Mostyn. Mae'r oriel yn union o'ch blaen yn ystafell uchel sydd wedi ei goleuo'n dda, gyda nenfwd gwydr sioraidd uchel. Yn y gofod hwn mae'r darn Spirit Water Offerings yn cael ei arddangos. Gosodiad o wrthrychau cast coir gwenyn. Mae'r gwrthrychau wedi eu gwasgaru ar wahanol uchderau ar draws waliau glas tywyll yr oriel, ar sylffoedd bach gwyn ac ar ddau fwrdd crwn gwyn mawr yng nghanol yr ystafell. Mae'r ddau fwrdd wedi eu gosod ar wahân, felly gallwch fynd rhwng y ddau a theithio o amgylch y byrddau. Mae'r castiau cwyr yn cynnwys pomegranadau cyfan, rhai wedi eu haneru a rhai wedi eu chwarteru. Cregyn Gleision, Cerrig, Esgyrn Anifeiliaid, Codenni Hadau, Planhigion Ocra a Chregyn Malwod. O amgylch y castiau cwyr, mae gwybodaeth o len gwerin a storïau wedi ei ysgrifennu â llaw o amgylch y gwrthrychau, i roi arweiniad a doethineb ar sut i'w ddefnyddio. Maen nhw wedi cael eu ysgrifennu yn Gymraeg, Saesneg ac Arabeg yn uniongyrchol ar y waliau glas tywyll gyda ffyn gwyn a sialc, ac mewn pensil ar y byrddau gwyn. Mae'r dylluan, er enghraifft, yn cast cwyr o asgwrn a gasglwyd wrth y ffynnon Sukiya. Y gred yw bod modd ei ddefnyddio i'n cryfhau pan fyddwn wedi blino os yw'n cael ei chadw'n agos wrth astudio neu weithio er mwyn ein helpu i ganolbwyntio. Enghraifft arall yw dant y bwgan, sef cast cwyr gwenyn o garreg. Y cyngor yw eu cadw er mwyn eich diogelu, gan mae'r cred yw ei fod yn cadw drygioni draw. I'r dde o'r oriel hon mae'r ail ystafell yn cynnwys gweithiau eraill Jimana. Wrth i chi deithio i mewn i'r gofod, welwch chi dair listening bowls ar dri plinth o wahanol uchder. Mae'r strwythur y tri plinth yn debyg i byrddau. Mae pedair coes bren garnynt ac arwyneb gwyn gwastad. Mae'r plinth byrraf ymyl mynedfa'r oriel ar y dde yn dal y bowlen wydr fwyaf. Wrth edrych i lawr i'r bowlen mae'r lliwiau'n mynd o goch dwfn ar y top i liw glas porffor dyfnach, ac yna'n gyfuno fel mwg o las golau i arian aer metelaidd yng nghanol y bowlen. Mae'r gwydr yn sgleiniog ac yn adlewyrchol iawn, yn enwedig y canol metelaidd, sy'n adlewyrchu ac yn gwrthneidio goleuadau gofod yr oriel yn ogystal â'ch adlewyrchiad chi eich hun, fel drych o amgylch yr arwyneb yn creu adlewyrchiadau ddiddorol o olau. Wrth gerdded heibio'r bolen, rydych chi'n dod at ddau plinth arall, sy'n fwy canolog yn y gofod ond sy'n dal i fod ar ochr dde'r ystafell. Mae'r ddau plinth yma yn nes at ei gilydd, gyda'r plinth byrraf y tu ôl i'r un talaf. ac ychydig i'r dde. Mae'r bolen ar y plinth byrraf y tu ôl yn gwbl glir, a hon yw'r bolen leiaf. Ar y plinth talaf mae'r bolen yn goch dwfn tryloyw. Gan ei bod yn tryloyw mae fel petai'n adlewyrchu mwy o olau ac yn disgleirio yn y gofod. Wrth edrych i lawr ar y bowlen, mae'r canol yn llai tryloyw ac mae'n troi'r wydr lliw porffor las ac yn pylun lliw â'r metelaidd yn y canol. Ar y wal ar ochr chwith yr ystafell, mae amrywiaeth o beintiadau lliwgar o gyfryngau cymysg ar bapur wedi'u creu gan yr artist ac wedi'u gwasgaru ar draws y wal. Does dim ffrâm i'r peintiadau ac maen nhw ar bapur trwchus gweadog. Maen nhw'n amrywio o ran siâp a maint fel sgwar, petriel, crwn a hirgrwn. Ymatebion i len gwerin a storïau yw'r gweithiau celf hyn. Maen nhw'n darlunio pobl, anifeiliaid a thirweddau naturiol. Mae'r gweithiau celf wedi lluniadu'n fras ac mae'r artist wedi defnyddio gylchion o baent wedi eu wanhau yn ogystal â lliwiau mwy pigmentog sy'n ychwanegu cyferbyniad. Mae'r gwaith celf olaf ar y wal ar uchder pen, ac mae'n darlunio dynes a charw. Bydoo a Godoo, Tri, yw enw'r gwaith celf. Mae'r dynes ifanc yn gwisgo ffrog coch a llewys byr ac yn penlinio yng nghanol y paentiad. Mae'r carw yn gorwedd i'r chwith o'r dynes ac yn gorffwys ei gwddw a'i ben ar ei phengliniau. Mae braich chwith y dynes wedi ei osod yn dyner ar gwddw y carw. Mae'r ddau wedi cael eu lluniadu a'u lliwio â phensil coch. Mae'r cwch yn amrywio o ran arlliw, lle mae'r artist wedi defnyddio'r pensil yn ysgafn neu wedi ychwanegu pwysau i dywyllu ac ychwanegu dyfnder at y llun. Cefndir y gwaith celf hwn yw'r papur gwyn ac llinell las sy'n gylchredeg o amgylch y ddau ffigwr. Mae'r llinell hon wedi cael ei chreu drwy ddefnyddio paent glas wedi ei wanhau. Tra bod yr artist wedi peintio'r llinell hon, mae hi wedi gorgyffwrdd â'i strokes brush sydd wedi tewychu'r llinell ac ychwanegu cysgodion tywyllach o las lle mae'r paent wedi gorgyffwrdd. Mae'r llinell yn cylchredeg y ddau ffigiwr ac yn plygu o amgylch y melon a chorneli'r dynes a'r carw.